Grazzi ħafna mela tal-li ġejtu il-nofsinhar tajjeb. Qed insejħu din il-konferenza stampa bħala Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb flimkien mal-periti AP Valletta li flimkien magħhom bħalissa qegħdin nirrestawraw binja Palazzi l-Belt, palazz mibni fis-seklu sittax, wieħed mill-ewwel palazzi li nbena fil-Belt, fil-fatt. U flimkien ma' IP qegħdin nirrestawraw il-palazz il-Belt Valletta biex il-quddiem jiġi bħala mużew u ċentru tal-kotba u anke ħanut tal-kotba. Il-palazz eh, understatement meta ngħid li qegħdin nirrestawrawh għax propjament kien qiegħed jaqa' litteralment il-palazz u kellna nsalvawh litteralment milli jikrolla kollu kważi. Il-palazz ġie salvat, irranġajna s-saqaf u bħalissa qegħdin fażi avvanzat ta' restawrazzjoni tal-ġebla u issa ħankunu qegħdin nistennew l-eżitu tal-applikazzjoni mill-PA biex nagħmlu x-xogħlijiet interni. Xogħlijiet interni ġifieri bħal dawl, xogħol strutturali biex inbidlu l-kmamar, eċċetera, eċċetera. Ġifieri il-proġett miexi b'mod avvanzat u rapidu ħafna. Il-press conference imma eh, hija fuq il-libreriji pubbliċi. Qed naħmu mal-AP għax kif spjegajt diġà għandna proġett magħhom u sejrin tajjeb magħhom. U bekk ħadna l-inizjattiva biex nagħmlu proposta għal-libreriji pubbliċi. Issa biex nagħmilha ċara, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb mhuwiex responsabbli għal-libreriji pubbliċi, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb huwa responsabbli għall-industrija tal-kotba, imma l-libreriji pubbliċi huma parti essenzjali mill-infrastruttura tal-industrija tal-kotba. Permezz tal-libreriji pubbliċi nħallsu l-jeddijiet tal-ħlasijiet pubbliċi, il-PLR, lill-awturi. U peress li l-libreriji pubbliċi huma parti importanti għall-infrastruttura tal-industrija, nemnu li għandna ninvestu tajjeb fihom. Aħna nemnu li l-libreriji pubbliċi ilhom ħafna snin twal ma jkun hemm investiment sostanzjali infrastrutturali fihom, Għal din ir-raġuni, sfortunatament, il-libreriji pubbliċi f'termini infrastrutturali, ġifieri f'termini tal-binja tal-librerija pubblika l-Furjana, hija fi stat pjuttost abbandun. Bħalissa qed isir maintenance li suppost kellu ilu jsir snin ilu u qed isir naqa pjuttost pjuttost tard ukoll. U r-riskju hu illi jekk il-libreriji pubbliċi jibqgħu fi stat ta' abbandun, jista' jkollna r-riskju li jkollok proposti minn kuntratturi u lobbyists li jipproponu lill-Gvern biex is-sit jintuża għal raġunijiet differenti. Din ġrat diġà fl-2013 fejn kien hemm proposta ta' konsorzju ta' hoteliers li xtaqu jużaw u kienu proponu lill-Gvern biex is-sit jintuża b'mod kummerċjali għat-turiżmu għal hotels, jiġifieri, aħna konna apponejnija għax aħna konna l-pożizzjoni tagħna dak iż-żmien kienet illi iż-żona tibqa' tintuża bħala libreriji pubbliċi u l-unika mod biex nassiguraw illi fit-term fit-tul li naraw li dik iż-żona tibqa' tintuża għal libreriji pubbliċi u għalli ovvjament nirreġenerawha nagħmluha aktar aċċessibbli u tkun sit sabiħ u vera ta' preġju għal l-industrija tal-kotba. Bekk qed nagħmlu din il-proposta Nixtieq ukoll illi fil-fatt hekk ħa nkunu qed nagħmlu wara din konferenza stampa nissottomettu din proposta lil partiti politiċi b'mod formali għaliex issa żmien meta l-partiti politiċi jagħmlu l-manifest elettorali tagħhom u bekk Dan huwa żmien opportun biex nagħmlu proposti importanti għall-industrija tal-kultura tagħna, aħna fir-rigward tagħna l-industrija tal-kotba. Proġett aħna diġà għandna il-belt għax għandna l-mużew, imma nemmnu wkoll li nistgħu nagħmlu pass li jmiss ukoll u nirriġeneraw u nirrestawraw il-binja tal-Librerija Pubblika Il-Furjana. U L-għan huwa ovvjament illi nħeġġu wkoll iktar nies jaqraw, jiġu iktar nies jaqraw, iktar jiġu nies jużaw il-libreriji pubbliċi. U nikkonservaw is-sit bħala sit kulturali u miftuħ għall-pubbliku wkoll. Issa nixtieq inħalli f'idejn il-periti tagħna, il-AP, hawn Doktor David Felice li ħa jkun qed jippreżenta l-proposta b'mod tekniku u nħalli f'idejh biex ikompli jispjega l-proposta eżatt kif inhi. Grazzi ħafna. Eh, grazzi ma. Eh, ġurnata tajba. Eh, Nasib li qed taraw issa li qed screen xejn. Iva. Mela, Din il-proposta hija riżultat ta' diskussjonijiet li informali li kien hemm bejn Mark u jiena t-timijiet rispettivi tagħna u u xtaq li noħorġu b'xi ħaġa li għal diskussjoni, mhijiex eh, diskussjoni fuq l-operat tal-Librerija Ċentrali, tal-Librerija Pubblika. Hija diskussjoni fil-fatt ta' kif wieħed jista' joħloq ambjent illi billi jkun iktar attraenti minn dak li hemm bħalissa jagħti iktar importanza lil ktieb u l-relazzjoni li bi n-nies għandna li l-pubbliku għandu mal-qari. Iż-żona hija importanti ħafna, ġifieri l-ewwel ħaġa li għamilna hi studjajna ftit il-kuntest tas-sit u hija żona storika ovvjament, u hija parti li hija mqiegħda fil-dan il-sistema ta' fortifikazzjoni tal-Furjana. Għal dak li ma jiftakarx, fil-1974 kienet blokka ta' CID, u qabel kienet tintuża bħala barracks għal-soldati u għal-soldati mizzewġin, il-bniet kienet il-bidu ta' seklu li għadda u ftit mill-bini eżistenti għadu għadu għemmek. Ovvjament hija żona li naħseb kif tafu kif tafu intkom daqsi hija mogħnija bil b'entitajiet pubbliċi. Hemm ħafna f'din iż-żona hemm ħafna użi li huma pubbliċi therefore li għandhom aċċess għan-nies u qed tibqa' tiġi żviluppata f'dak is-sens. Hemm ukoll ovvjament entitajiet privati, pereżempju hotel fejn ix nafu u l-ex hotel Excelsior, hotel żjed meta barra mill-belt, u ħaġa li laqtitna ħafna wkoll hi ovvjament li nafu l-proġett tal-Musew tal-Arti Kontemporanja għal Majkas. U xtaqna naraw hi mill-aspett urban dan jista' xi jkun proġett li iġib flimkien aħjar dawn l-entitajiet. Ispirajna xi ftit ruħna wkoll ma' dak li kien qal derba Ċiċerun, mhux se naqra l-parti bil-Latin imma Ċiċerun kien jgħid li if you have a garden in your library you will want for nothing. Jiġifieri aħna bdejna naraw l-opportunità u hekk illi ngħidu flok għandna librerija illi essenzjalment hija f'nofs parkeġġ illi tibda ssir librerija li hija parti mill-ġnien u therefore l-aċċess għall-pubbliku iktar faċli. Għaddejna nsaqsu lilna nfusna x'nistgħu nagħmlu, x'nistgħu nipproponu jew inqiegħdu għad-diskussjoni dak li jista' forsi jirrestawra u però jġib 'il quddiem iż-żona madwar il-librerija. Il-sentenza, il-ħsieb kien nistgħux Nutilizzaw il-link storika li hemm dwar illi ndaħħlu green belt illi jġedded din iż-żona u illi jgħaqqad il-proġett tal-MyPass li qiegħed fuq il-lemin, lejn il-lemin tal-bini eżistenti, mal-aċċess lejn il-belt. Jiġifieri joħloq hekk kif trid rotta ġdida illi tgħaddi minn maġenb il-librerija però fi ħdan ta' ġnien pubbliku li huwa aċċessibbli. Din hija bħala pjanta iż-żona li qed nipproponu li tista' tista' tiħdar li tista' ssir protetta landscaping u li fejn ovvjament ikun hemm pedestrian priority. Ovvjament hu importanti ħafna li dak li wieħed jipproponi wieħed jiddiskuti iġib iktar il quddiem is-sistema tal-fortifikazzjonijiet li hija nafu il-kwalità tagħha però mhijiex xi ħaġa li hija faċli tapprezza llum il-ġurnata meta tgħaddi minn dik iż-żona, partikolarment minħabba probabilment din il-problema eterna li għandna f'dan il-pajjiż ta' kif jaħdmu l-car parks u kull meta nsibu roqa fejn nistgħu nqegħdu iktar karozzi nużaw għalhekk flok noffruha illi tkun eh, pubblika u eh, ħatra. Ovvjament kellna nistudjaw ftit mhux nidħol fid-dettall u jidhirli li fil-package eh, ta' ħajtukom il-kunsil ta' ktieb hemm ukoll video li preparajna li jġib din il-proposta fid-dettall. Rajna xi ftit napprezzaw li l-karozzi huma hemmhekk u li hemm bżonn ta' li nindirizzaw il-problemi ta' aċċess anki vehikolari, però rajna xi ftit ukoll kif wieħed jista' jarġa' jaħseb ftit il-mod kif il-karozzi traffiku u organizzat f'dik iż-żona li rajna li hija importanti hi importanti li nneħħu l-karozzi minn bej il-bini tal-librerija u l-parti ta' qudiem li dik issir kompletament pedonali. Din hija essenzjalment il-master plan tagħha jiġifieri il-parkeġġ li jeżisti bħalissa mal-ġenb fil-parti t'isfel ta' din il-pjanta maqsum ma jintmiss, però ma jiġi tiġi eliminata dik ir-rotta li speċi iddur madwar il-librerija. U essenzjalment hija proposta sempliċi ħafna, sempliċement il-librerija titqiegħed titqiegħed fi ġnien. Dawn huma ftit viżwali biex nurukom ftit x'kellna x'naħsbu. Hemm erba' ideat prinċipali. L-ewwel waħda li wieħed itejjeb il-viżibilità u l-aċċess lejn il-librerija, naħseb illi kollha ta' jekk taress lejn ritratt fuq il-lemin ta' sitwazzjoni eżistenti, wieħed jaf illi frankament għasek għandek indikazzjoni li bini daqshekk importanti bħal librerija pubblika qiegħed hemmhekk wara dawk is-siġar u l-ewwel proposta fil-fatt kienet illi kif wieħed jista' jdaħħal kif jidher fuq xelluk aċċess pedonali u landscape lejn id-direzzjoni tal-librerija li interessanti li qed nipproponu hawnhekk ukoll illi wieħed ikollu aċċess minn fuq wara tal-librerija u minn fuqha sa nirqu ftit ukoll kif. It-tieni proposta hi illi wieħed imbagħad ikun jista' joħloq iktar komunikazzjoni kif irid bejn l-ispazji interni tal-librerija u spazji esterni. Naħseb li ma' librerija mhuwiex biżżejjed li wieħed jipprovdi post fejn wieħed imur bil-karozza jipparka u jkollu aċċess għal-librerija, però li jkun hemm spazji madwarha illi huma Huma leisure spaces però huma tip ta' spazji fejn wieħed jista' jmur, jiġbed ktieb, joqgħod barra, jitkellem ma' ħbieb tiegħu u anki juża l-parti esterna qisha hija parti, estensjoni jekk trid, tal-librerija stess. Qabel semmejt kif kif konna qed nipproponu aċċess minn fuq wara u konna qed nipproponu illi l-librerija tieħu sular żgħir fuqha li jkun forma ta' żona informali ta' qari, ta' studju, ta' riċerka, però wieħed fejn wieħed jista' jgawdi l-vedu ta' fuq il-pont. Li tagħti ovvjament eh, opportunitajiet oħra, naħseb li importanti li spazji u bini bħal daw illi ikunu anki diversifikati li tip ta' avvenimenti li jisur madwarhom, naħseb li tagħti opportunità f'dik iż-żona li toħloq spazju kulturali ġdid ehm, mingħajr ħafna kumplikazzjonijiet li jista' jassapportja events fil-komunità f'dan is-sens. Ir-raba' u l-aħħar idea hi li din ukoll tagħti opportunità li, bħalma jsir f'pajjiżi oħrajn u bliet oħrajn, illi l-esperjenza ta' librerija testendi ruħha u jsir spazju li jista' jintuża bil-lejl bħalma kien hemm diversi avvenimenti ta' jidhirli huwa Kinemastic fil-festival fejn li juża l-ispazji pubbliċi li għandna fil-Belt u fil-Furjana f'ħinijiet differenti u naħseb li dik hija xi ħaġa tista' tkun popolari ħafna man-nies u tqarribhom lejn il-qari. Biex nikkonkludi, din hija section through the site li turi fuq ehm, xelluk estrem, il-fortifikazzjoni, il-parkeġġ li hemm eżistenti li jibqa' fejnu, Però ir-ravelin imbagħad li diġà għandu element ta' landscaping huwa parti, il-landscaping hemmhekk huwa parti mill-framework storiku tal-fortifikazzjoni li da jiġi rrestawrat u estiż, isir l-aċċess minn wara, wieħed ikun jista' jaċċedi kif qed tara b'pont żgħir fuq il-bini eżistenti fejn dan is-solar żejjed imma L-iktar ħaġa kruċjali mingħajr ma nidħlu f'diskussjoni fuq l-operat tal-libreriji per se hi illi wieħed jagħti iktar importanza lejn l-attività u dan jista' jsir naħseb bil-pożizzjoni strateġika li huwa mqiegħed fiha f'nofs kien. Dak dik hija l-introduzzjoni eh, overall tal-proġett. Grazzi ħafna.